Dostlar Azerbaýjandan hemmäňize salam. Görşüňiz ýaly Takama Visa kompaniýasynyň kömegi bilen müşderilerimiz Ýewropanyň Polşa döwletine wizalaryny aldylar. Geliň müşderilerimizden soralyň çakylyklar näçe wagtda çykdy, randowlar näçe wagtda çykdy, iş wagty gidip duka kösendilermi, näme bolup geçen bolsa müşderilerimiň özünden soralyň we bileliň dostlar. Ilki bilen Daýanç Takama Visa kompaniýasy saňa nähili kömek etdi? Ilki bilen Tkm Visa kompaniýasyna köp-köp sag bolsun aýdýan, eden hyzmatlary üçin. Ondan soňra ilki bilen kömege men Türkiýe döwletinde bir ýarym ýyl gaçak galdym. Ondan soňra internet arkaly onlary gördüm we onlara başwur ýapdym. Onlaýn başwur ýapdym. Ilki bilen zagram pasportymy onlaýn goýberdim. Ondan soňra üç aý çakylyga garaşdym. Çakygym çykandan soň Azerbaýjan döwletine randewa goýdular. Randewam näle boldy? Maňa näle diýseň doglan günüme sürpriz boldy ýagny. Sekizi güni doglan günüme çak randewyň çykdy diýip habar geldi we oňa gaty begendim. Ýagny mesela dört aý içinde çykdy. Dört aý. Evet.
Randewyňa. Evet. Kän uzaga çekmedi ýagny. Hem e, gaçak durumda bolsaňyz hem bu kompaniýa ýüz tutup bilersiňiz ýani. Hemme işleri onlaýn arkaly edip bilersiňiz. Ýani köp köp sag bolsun aýdýan bu kompaniýa. Ha, Türkiýede näçe wagt gaçakdym? Bir ýarym ýyl gaçak galdy. Ha, ondan randewyň çykdy. Azerbaýjana geldiň, garşy aldylar bizi. Evet, garşy aldylar.
Ondan sirada ne gowy Hudaýa şükür göwnüme ýaradym. Gowy göwnüme ýaraýdy.
Hemme zady gowy. Ýok, kemçilik zat ýok. Dokument tabşyraňda zatda kynçylyk boldumy? Ýok. Kemçilik, problema hiç zat bolmady. Kynçylygam bolmady. Hiç hili köte waçyk bolmady. Ýok, bolmady.
Işleň toplam sen näçe aýda bitdi? Işleň toplam 7 aýda bitdi. Hä, 7 aý içinde bitdi. Evet. Nesip edenden hem wizaňy aldyň. Evet, wizamy aldym.
Ine dostlardan ol. Ine, wizamy aldym. 1 ýyllyk multi şengen. Evet. Ýewropanyň 26 döwletine geçerli. Gatuw gatuw daýanç gutlaýan. Maksat hawa senem bize tabşyrdyň haýsy döwletden tabşyrdyň we Takama Visa kompaniýasy saňa nähili kömek etdi şo zatlar bir giňişjeň ildeşlerimiz üçin aýdyp berseň. Salam dostlar. Men Türkmenistanda wagtym Takama Visa kompaniýasyna Ýewropa döwletine gitmek üçin ýüz tutdum. Olar men tiz wagtyň içinde ähli dokumentlerimi oňup, Azerbaýjan döwletinde randewum alyp berdi. Görşüňiz ýaly, biz Azerbaýjan döwletinde, Polşa döwletinde bir ýyllyk iş wizamyzy aldym.
Gaty gowy, gaty gowy, gutlaýan. Çakylygyň näçe wagtda çykdy, Mata sen? Çakylygym meniň üç aýda çykdy. Üç aýda çykdy, ha. Gullukdan geldiň tabşyrdyň ha? Aga gullukdan geldim.
Ýok, hiç ýyl kemçilik ýok. Gul ýaly. Randewyň näçe wagtda çykdy? Randewum meniň iki ýarym aýda çykdy. Mulç Şengen bir ýyllyk gaty gowy gutlaýan. Näme? Bize tabşyran soň bir kynçylyk boldumy? Ýolda, yzda ýa dokument meselesinde, resminamalarda? Ýok, hiç ýyl kemçilik bolmady. Gül ýaly. Sen ýalňyşmasam bize Azerbaýjana geldiň öýdýän bize aýtman dogrymy? Hawa.
Neme o wakanam bir aýdyp ber tabşyrjak ildeşlerimiz üçin randaw meselesi. Şeýle ýadymda da sen maňa jaň edeniň men Türkiýede wagtym maň randawymy çalt edip berjek diýenler bar iki hepdäň içinde çykaryp berjek diýenler bar. Men gidip özüm tabşyrsam bolýan diýip jaň etdiň ýadyňa düşýänmi? Hawa ýadyma düşýär.
Ondan soňam geldiň dört hepdeden soň ýene jaň etdiň hiçim edip bilmedi indi ýurtdan çykmaly gaçak galýan dogrymy? Hawa. Şo zatlary bir ildeşlerimiz üçin aýdyp berseň giňişje. Bolýar. Men Türkmenistanda wagtym randewuma garaşyp ýörkäm, Azerbaýjanda bir küssanak adam Gel men siziň randewyňyzy çykaryp berýän diýip, meni çagyrdylar. Men hem Takamyza kompaniýasyna ýüz tutdum. Maňa şeýle adamlar randewum tiz wagtyň içinde çykaryp berjek diýýärler, gitsem bolarmy diýip soradym. Takamyza kompaniýasynyň işgärlerinden Agadurdy beg O-da gidip bilersiňiz diýdi. Men hem olara ynanyp, Azerbaýjana geldim. Onsoň Azerbaýjana geldiň. Şol adamlar kömek etdimi saňa, Maksat? Ýok, maňa ol adamlar meni aldap getiripdirler. Ortada ummasyz pul bardy, meniň randewymy çykaryp berseler, men hem olara ummasyz pul berjekdim. Diňe randew üçin? Diňe randew üçin.
Edip bilmediler onam? Ýok, edip bilmediler.
Ondan soňra men bir aýdan Azerbaýjan döwletinden çykmaly boldum, ýagny gaçak galmaz ýaly. Ondan soňra men Takamyza kompaniýasyna düşündirdim bolan wakalary, olar hem maňa Dubaýa iki günüň içinde wizamy alyp berdi. Soňra men Dubaýa bardym. Dubaýda dokuz gün bolanda, maňa Takamyza kompaniýasynyň işgäri Agadurdy beg randewumy çykandygyny aýtdy. Men hem oňa gaty begendim. Soňra maňa Azerbaýjan döwletine wizamy aldylar. Hem-de şo günüň içinde men Azerbaýjan döwletine geldim. Soňra men dokumentlerimi tabşyrdym, ýagny on dört günüň içinde men Polşa bir ýyllyk iş wizamy aldym. Gaty gowy, gutlaýas. Sag boluň. Minnetdar, size-de sag boluň ynam tabşyranyňyz üçin. Mähri hanym, gutlaýan sizi ýadymda maňa tabşyrtdyňyz Türkiýede wagtym, gyzyňyz bilen gelipdiňiz. Gyzyňyzyň randawy çykanok randawsyna garaşýa nesip bolsa gyzyňyzyňam randawy çykar siziň ildeşlerimize aýdyp berseňiz näli geçdi iş proses näli boldy çakylygyňyz näçe wagtda çykdy randawyňyz näçe wagtda çykdy aýdyp berseňiz ildeşlerimize. Hormatly ildeşlerimiz ine biz hem gyzym bilen Tykymviza kompaniýasyny Internet arkaly tapdyk. Soňra şol kompaniýa Ýewropa döwletine gitmek üçin biz hem ýüz tutduk. Tcmoviza kompaniýasy biziň çakylygymyzy iki ýarym aýda çykaryp berdi. Çakylygymyz çykandan soň bizi Azerbaýjan döwletinden randewua nobata goýdular. Randewum hem meniň üç aýa ýakyn wagtda çykdy. Üç aý dolmanka. Üç aý dolmanka çykdy. Onda siziň çakylygyňyz iki ýarym aýda, randewuňyzam üç aýa ýetmedi-ä? Hawa, üç aýa ýetmedi.
Alty aý sürmedi meniň şu dokument tabşyrandan soň. Işler alty aý geçmänkä meniň dokumentlerim taýýar boldy. Türkiýe döwletinde men gaçakdym. Bir ýarym ýyla golaý gaçak durumdadym. Soňra şol indi kynçylyk dörärmika diýip gaýgy etýedim. Tikim Visa kompaniýasy bize ýok gaçak bolsaňyzam arkaýyn Ýewropa döwletine sizi geçireris diýdi. Sag bolsun sözünde hem durdy. Randewum çykandan soň Habar berdiler, bize Azerbaýjan döwletine bir aýlyk wizamyzy taýýar edip berdi, hemme zady onlaýn arkaly Azerbaýjan döwletine geldik. Sag bolsun biletlerimizi hem alyp berdiler, öňümizden çykdy adamlary getirip bizi ýerleşdirdi bärde kwartira, bolýan ýerimiz gaty gowy, gyzlar gowy Hyzmat edip durlar sag bolsunlar. Her şertleri gowy. Ýaşak ýaşaýan ýerimiziň, ýatak jaýymyzyň Azerbaýjan döwletinde biz polskiý konsulstwa baryp dokumentlerimizi tabşyrdyk. Ol dokumentlerimizi hem bize Onlaýn arkaly derrew hemmämiziňkini taýýarlap berdi Tkmi Visa kompaniýasynyň işgärleri. Dokument tabşyranda hiç hili kynçylyk çekmedik. Bir gezekde tabşyrdyk. On dört günde gelip wizaňyzyň jogabyny alyp bilersiňiz diýip elimize hat berdiler. Sag bolsun on dört günde biz bardyk konsulstwa Wizamyz çykdy. Sag bolsun Tkim Viza kompaniýasyna bir ýyllyk wizamy Polşa döwletine aldym. Işinde üstünlik. Ähli ildeşlerimize, onda-da şo Türkiýe döwletinde gaçak galyp, kyn ýagdaýda ýören ildeşlerime Tkim Viza kompaniýasyna hiç hili şübhesiz ýüz tutup bilýäňiz diýip Aýdyp bilýän da. Arkaýyn ýüz tutuberiň. Tkmwiza kompaniýasy gowy kömek edýär. Gaty gowy sag Sag boluň. Minnetdar. Işiňizde üstünlik. Sag boluň. Taňyr ýalkasyn. Sag boluň sag boluň sag boluň sizede esasan bize ynananyňyz üçin ynanyp bil baglanyňyz üçin. Esasy zat bärde ynam dostlar belläp geçmek isleýän zadym size bir berjek soragym bar Tkmwiza kompaniýasynyň bir beýik kompaniýasydygyna nädip göz ýetirdiňiz şu taýda Azerbaýjana gelip gördüňizda köp zady Köp kişi tabşyrýar sizler bilen günde näçe adam mysal üçin näçe adam otkaz alýar näçe adam wizasyny alýar ýagny daýanç gördüňizmi takm wiza kompaniýasyndan baryp otkaz alan şo taýda. Ýok,
Polşa konsulstwasyna dokument tabşyranda meselem meniň bilen on bäş adam tabşyrdy şonda bäş sanysy tkm wizanyň kompaniýasy bolsa beýleki adamlar bolsa başga kompaniýanyň adamlary tkm wizanyň kompaniýanyňky aldy beýlekiler bolsa otkaz aldy ýagny Ynamly kompaniýa diýip üýtdüp bilersiňiz, ýagny Tcmuiza kompaniýasyna. Gaty gowy, gaty gowy.
Siz tabşyranyňyzda näçe sany tabşyrdylar Polşa posolstwosyna? Men Polşa posolstwosyna wizamy almana baramda ýetmiş sany adam bardy, olaryň ýigrimisi aldy, galan bolsa otkaz aldy. Takym Visa kompaniýasynyň kömegi bilen şo ýerde öz wizamy aldym. Ana men şo ýerde göz ýetirdim. Takym Visa kompaniýasynyň öz agzybir kollektiwi bize başda alyp bereris diýip söz berdiler. Ondan soňra men öz wizamy aldym. Gaty gowy. Mähri hanym siz gorkdyňyzmy tabşyragyňyzy? Men dogrymy aýdaýyn tabşyranymda gorkdum şu tkm wizaň işgärlerine tiz tizden jaň edip durýadym randewum çykanak näme üçin bular ýany men gaçak ýagdaýda turkiýa döwletinde arkaýyn işläp bilemak diýip gystaýadym işgärlerini ýöne sag bolsunlar randewum çykandan soň şu döwlete arkaýyn geldim onsoň şol Ýatak jaýymyzda öňden garaşyp ýatan kliýentler başga firmadan hem bar ekeni. Olar şu gelije diýdi, şu tikimi Visa kompaniýasy otkaz alanyny görmedik diýdi-de, onda-da bir azajyk içimizde neme bardy. Gorky bardy. Hawa, gorky bardy.
Ýöne şol wizamyzy almaly günümiz Daýanç beg bilen bilelikde bardyk, bilelikde tabşyrdyk, bilelikde hem jogabyny aldyk. Şu aýdyşy ýaly, köp adam otkaz aldy. Tykmy Visa kompaniýasynyň iş müşderileri hemmesi vizaly begenip çykdylar. Sag bolsun Tykmy Visa kompaniýasyna. Şu wagt gyzymyň hem randewysyna garaşýas. Nesip bolsa adamym, doganym, başga-da özümiň Dost ýarlarym, arkadaşlarym, ýagny şo ýerde gaçak durumda işläp ýören ýoldaşlarymyz hemmesi menden sorap, Tikim Visa kompaniýasyna nähili başwur ýapmaly, nämeler gerek diýip hemmesi gyzyklanyp başladylar. Olara hem Tikim Visa kompaniýasyna ýüz tutmalysyny aýtdyk. Sag bolsun Tikim Visa kompaniýasy. Hiç hili kynçylyk döretmedi. Üstünlikli tabşyrdyk, aldyk. Taňry ýalkasyn. Sag boluň, minnetdar.
Işiňizde üstünlik.
Hawa, hawa, sag boluň size-de. Ine, dostlar, biziň belläp geçmek isleýän zadymyz bärde Hakyky zat, esasan hem Türkiýede däl, eýsem, diňe bir Türkiýede bir ýarym ýyl, iki ýyl gaçak galman dünýäň ähli künjeginden, ister Russiýadan, Belarussiýadan, Türkmenistandan, hatda ine şu maksat müşderimiz Türkmenistandan hiç bir döwlete çykyp görmedik, Russiýa, Türkiýä hiç döwlete çykyp görmedik, ine görşüňiz ýaly pasporty boş, Atakam wiza tabşyryp, wizasyny aldy. Hiç hili kynçylyk görmedi. Bu, biz şeýle düşündireýin, çakylygy almak we çakylygy alyp berensoň yzynda durmak we dostlar. Esasy zat şu taýda häzir az müşderiler gelýär, köp kişi jaň etýärler bize otkaz alansoň. Hiç kim wiza garantiýa berip bilmeýär dostlar. Meň belläp geçmek isleýän zadym ýöne esasy zat biz öňden bäri işläp ýören kompaniýa müňlerçe adamyň durmuşyny üýtgetdik. Sizler hem dünýäň ähli künjeginden, eger pasportyňyzyň original wagtynyň srogy bar bolsa, minimum bir ýarym ýyly bar bolsa, dünýäň ähli künjeginden bize ýüz tutup bilersiňiz, biz size kömek edip bilýäs. Dünýäň ähli künjeginden. Diňe bir Ýewropa däl, Ýewropa bardykdan soňra isleseňiz Amerika ýa başga döwletlere gitmek isleseňiz hem Takam Visa kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz dostlar arkaýyn. Sag boluň sizede ynanyp tabşyranyňyz üçin, ynam bildireniňiz üçin. Nesip bolsa Polşa döwletinde görüşeris inşallah. Şol ýaly Amerika ýa başga döwletlere gitmek isleseňiz arkaýyn bize ýüz tutup bilersiňiz dostlar. Sag boluň minnetdar köp köp. Sizede sag boluň işiňizde üstünlik.
Sag boluň sag boluň.